Il-moviment Qawmien Letterarju nieda r-rivista Satar fl-1971. Din ir-rivista baqgħet toħroġ sal-lum il-ġurnata. b'mezzi li jirriflettu aħjar iż-żminijiet tal-lum. Ngħidu aħna permezz ta' app aċċessibbli għal kulħadd.
Is-Satar kif nafu huwa rivista popolari ħafna maż-żgħażagħ u t-tfal Maltin. Ilu joħroġ issa iktar minn 50 sena. Proprju beda fl-1971 u huwa rivista popolari, waħda mir-raġunijiet, għaliex huwa mimli b'varjetà kbira ta' kitbiet, stili differenti, poeżiji, artikli informattivi, stejjer, minn kollox prattikament. Dak kollu li jogħġob lit-tfal u li jista' anki jkun edukattiv għalihom. bil-Malti. Id-dinja tal-lum, kif nafu hija waħda pjuttost mimlija bit-teknoloġija u t-tfal u ż-żgħażagħ tal-lum pratikament il-ħin kollu għaddejjin bil-gadgets u d-devices tagħhom tat-teknoloġija. Allura rajna li hemm valur kbir li ssir din l-app bil-Malti tas-satar li Ħa jkollha valur kemm edukattiv u kemm anki divertenti. Hija app illi hija waħda mill-ftit forsi li hawn bil-Malti, aħna mdorrijin ħafna b'apps ovvjament bl-Ingliż u apps oħrajn. Fiha wieħed jista' jsib, l-ewwel nett, ir-rivisti kollha mill-1971 sal-lum il-ġurnata, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq iżjed minn 370 ħarġa tas-satar. Wieħed jista' jsibhom kollha u jaqrahom u jqalleb u jsib il-paġni u l-artikli li jixtieq. Apparti minn hekk għandek anki siltiet awdjo, jiġifieri għandek siltiet mis-sagħtar kemm antiki u kemm moderni li huma moqrija u wieħed jista' jismagħhom, forsi jsibu iżjed komdu jisma' milli jaqra jew forsi tintużaw f'xi klassi edukattiva, xi ħaġa hekk. Għandek anki Sezzjoni fl-app dwar aħbarijiet dwar ir-rivista u anki aħbarijiet tal-Fondazzjoni nnifisha u għandek anki sezzjonijiet oħrajn. Bħala logħob, f'dawn il-ġranet se nkunu qegħdin inniedu żewġ logħbiet, waħda hija ibbażata fuq logħob bil-lingwa, speċi ta' fittiexa, word search biex niftehmu, b'livelli differenti li wieħed jista' jilgħabha bil-kumdità minn fuq il-mobile bħal kwalunkwe app oħra li aħna mdorrijin biha, u anki logħba differenti iżjed avventuruża fejn wieħed jista' jikseb il-punti, jiskansa xi ostakli li jiġu quddiemu, hija logħba divertenti wkoll Biex wieħed jgħaddi l-ħin b'mod divertenti minn fuq il-leb tas-Satan. Mill-esperjenza anki tiegħi ta' għalliem tal-Malti għal diversi snin nista' ngħid li affarijiet bħal dawn huma utli u bżonnjużi ħafna fid-dinja tal-lum. U għalliem jista' jagħmel użu wkoll minn din l-app anki fuq it-tablets u d-devices li jkollhom l-istudenti llum il-ġurnata fil-klassi billi jista' juri s-siltiet mis-satar minn kwalunkwe satar li qegħdin ngħidu, jista' anki jsemmagħlhom is-silta moqrija, ġifieri bniedem mhux biss ħa jaqra imma anki ħa jisma' l-lingwa mitkellma. Jista' jagħmel anki b'mod divertenti billi joffri xi ħin ta' rilassament lit-tfal permezz tal-logħob. Hemm diversi features f'din l-app li wieħed jista' juża biex irawwem dik l-imħabba u l-interess fil-Malti fost l-istudenti. L-app ta' Satar hija b'xejn għal membri ta' Fondazzjoni Satar, wieħed isir membru darba biss ta' Fondazzjoni Satar u b'xejn u jkun jista' jgawdi s-servizzi kollha ta' Fondazzjoni Satar fosthom proprju din l-app, u wieħed jista' jiddownlowdja normali mill-Google Play jew mill-App Store bħalma jagħmel għal kwalunkwe app oħra normali fuq il-mobile jew it-tablet jew id-device tiegħu. Din l-app nara li għandha futur żgur, pereżempju li kull xahar, Ħa tibqa' tiżdied, ovvjament, edizzjoni ġdida tas-Satar kull xahar, kull sena skolastika. Apparti minn hekk, anki siltiet awdjo nibqgħu ntellgħu b'mod regolari, kemm tal-imgħoddi u kemm moderni. U anki features oħrajn, pereżempju, fis-sezzjoni tal-aħbarijiet wieħed dejjem ħa jibqa' jsib x'ħareġ ġdid jew x'qiegħda tagħmel ġdid Fondazzjoni Satar. Fis-sezzjoni tal-logħob, kif għedt fil-ġranet li ġejjin se jibdew l-ewwel żewġ logħbiet. Apparti sezzjoni oħra fejn bniedem ikun jista' jpinġi, dik għadha qed tiġi żviluppata u ma neskludix bla dubju li fil-futur forsi naħsbu jew jiġuna ideat ġodda anki għal features ġodda li s'issa għadhom ma jeżistux fuq l-app.